koda kacha, kuon ma obang' abang'a to we, ngege mo adha adha to we, mbuta moro mo mbuta mbuta to we, mchele moro mo wara wara. Eh, pok ayie ni mae odi ma dhano pako malich lala. Ing'amo dhogi kanyo ni nibiro yudo freji chai kacha, freji soda kacha, crate ma soda ka, kia nyoyo mo- mobila bila to we, rech moadh to we, Kuon mo bang' abang'. kia kuon mobang'. Obwogo nyathiwa. King'iyo adier mar Nyasaye kaka inena, achal ni ng'ama omadho soda mogik karang'o? Ha? An koro akia. Omera, Hmm? mago gik miparo, Eh. gik mineno. To kuon Kuon gini miwacho go mago mana mbake odni. mbaka. Kuon mbaka. Ikia. Ere kaka kuon mbaka mwada? Idak nangu na. We bona koke oda. Be we ting'o na duondi. Awe, ka kuon mbaka kare ira we. Okagole gik kamana biro go. Isewacho. Mwana nyapewa safar ne bor safar ne bor gari la mosi ndalo ariyo otieno ariyo gari la mosi biro mos kuwuok goyala to gimichamo onge gimibilo en mana ng'wen mar siling' ang'wen seche muchopo lwanda emibile e, ng'wen ng'uta ber ama mapok nadwar ayud ang'o maramo ng'uti to ke wabiro gi dhako moro kae mach ibiro gi dhako odata aa ah, ah. Dhakono ne en abir yawa. Hmm? Oh. Hmm? Dhakono chwe malich, obiro koyudo ka gari la mosi osepong'. Hmm? Koro ng'e no koyudo kom, obete bath koma ka. Otieno chopo kare ka okaw onindo chako tere. Kore ko kaw siandane no orete ng'uta. Matem dine kama to pod okaw siandane no kete ng'uta. Nyathiwa en sianda, sianda ma kachako goni mbaka ne kawuono to kata kiny chopo kapod agoni mana mbaka siandana. Awinja en sianda ma kisombo gi wilbar to kata trip adi adek idhi tiolo kama pod iduoga duoga kisomo sianda. En sianda ma idhi seche misombe gi wilbaro ni ng'ato be yuani wilbaro. En sianda ma kindiko mbakane kata blackboard jo klas ariyo bopong' kode gi kony te igo mana mbaka sianda. Manyna rob moro arwago ng'uta kae kapok. Rob onge ot kae. Eh, rob onge manade. Onge rob, chwak pi kanyo maliet irwago ng'uti. Ah, yo me. Arwa ng'uta gi pi maliet e dala, Narobi be pod arwa e ng'uta gi pi maliet. Rob onge omera. Eh, eh. An Narobi kosa lal ya. Dipo ka bed narwenyo mi pod antie gi tawe nade.

Omuogo, marieba manyocha oor ni kae dwe mar adek tarik apar ni kanye? Norumo dwe mar adek tarik apar gachiel. Mani dwa sando omuogo nang'ono? Nularo gomuogo ang'o? To nokele na chame koso na kar. Onge kata chiemb welo e odni. Ka koro an ema macham onge, makano ne welono to akanyo. Koth oduma manyocha oor ni ka dong' ne pidho. Wuog ok idhi tur oduma wabula, yie kata bulo oduma Nairobi. Nanyogo nyoyo. Itedo kodhi. Itedo kodhi, chiera nyasa chiele, itho, omwandi tho. Wek bombo na tho. Ng'ama ori ni binega kae? Eh, Ha? To nyaburi manyocha dani oro ni kae, gwende nyaburi. Gweno no nachamo. Ichamo gweno gi tonge iye. Omwandi ing'eni mani chamo to- gweno di. Ing'eni mani chamo gweno di. Ichamo gweno gi tonge iye, aeto pod iduoko na ka ni ni wanindo kech omer. Omwana bwana manye dhi dhi olna kata gimoro ok e kiosk ku, ok kucha kiosk mana neno koriedo ok kucha ka.

Obuogo ne we adhi atemni. Adhi temni. Idhi tewa raba. Eh. Idhi tewa. Adhi temni. Mondo wuoyi nyateme. Wawa adhi atemni. Kendo kapok itedhi tem. Eh. In in in ing'e ni kia gik mana biro ni go. Wawa atemni ok. Ai, we mondi. Ha? Inena gwatani. Eh. Dani okona na kolika. Imanye nyoka moro imadhe. Iwinjo. Nyuka keni biro golo kudi. Erokamano. Wamuogo kende. Magi bokena na okona na. Erokamano. Ma ma benian. En ngini na ka ane mabor. Nyithindo moko ne wan gi gari la mos. Ne ng'iyo ni yake ni. Eh. Ema kawa pande. Erokamano. Mm. Manian. Hey. Boy mana. Boy moro. Eh. Eh. Mani Erokamano, erokamano. mano diagi wuodo ber. Eh to mato kit kama sia. Akelo ni mondo irudh go tiendi. Kendo na mondo mane aora go kinyi kapok awuok gi gari. Erokamano. Abira kelo ni ka irudh go tiendi. Ab- aboro. Ya eh matirion obarre na gode ya. Kit kama sia ni norom. Inge inge ni tiendi mo bare ni dwaro mana kidi moro marom gi panya ni. Hmm? Ni abro manyo ni nyathi. Ne obuo. Eh? Eh eh. Oromo makama kaka ma ang ni mia ka duogo. Oh, kiduogo. Eh ang ni mia gi ka duogo. Mwata wuri nya seme. Ya manyi. Ai. Cheli bi oke jo wija mo mo kwa chira kido. Cheli bi oke. Luwape de chon. Ayi ko di kabisa. Lordo. Eh? Lordo. Oh, lordo. Eh eh. Oh. Ah, sawa.

Mae kaka ng'anyo odak Nairobi kae. Hey. Nyasachiel pok ayie ni mae odo mwanda ma dhano pako malich ka ni dala. Kik iwe pok ikalo ko mwanda. Ng'anyo odak nang'o kae? Lum oti nyaka e dier ot yawo. Hey. Ng'ani beti osiki. Osiki ni ko. Hmm? Mayo mayo yawa yawa. Hmm? Omwanda ne wakwe yathiwa. Omwanda ne wakwe. Omwanda ne wakwe. Koro ne kaka Nairobi otimre kodi. Ne kaka Nairobi otimre kodi. Mana seywak nomwanda wadwa. Ne wakwere to nokodwa ng'eyo. An tija ne neno nachopo ka maber Hmm? Koro tije ng'iyo nadak maber, achiemo maber, kendo lepe gi maber kachakogo. Eh, baba, baba poka nini baba yawa. Eh, baba, eh, yawa, baba yawa yawa, eh, yawa. kenan cuto domi eh, baba kenan ɗin ka ta da ake kenan ka kuro baba ma ne wani ne to ka ma da ake kuro idan kin jukka kuro amor kuro le po wado wadi e badwa na chako ngeno wadu kibiro lemo to lepe me kuongo go eh Hello. It is long, baby. Longe ni ema we achako. Ero. Long oroma ka. Eh. Ro- Long oroma ka. Mm. Mm. Hudini.

Eh, pesa ni wakati. Oh. Mae siling mia achiel prariyo siling mia achiel prariyo mana kwale sianda mama cha seche mano nindo. Eh, eh, eh, eh, eh. Maber. Omwada ng'e dang' nikona noonge pesa. Pesa ne adwa pando kumoro. Adwa pande kumoro ma kang' omwada oyudo. He, to kara be akia pando pesa nyasachiel. Nairobi ka winjo ni dhano dhieri. Eh, an ing'e najakuo. Nasekwalo nyaka lawa atole. E tol kuma moe lawa. Bang'e kadhi afwenyo mbele ni kara lawa ema kwalo yawa. Koro mwanda tije en rita neno na dak maber. Ode ni ema wabro dake kode. Dala ok adog. Kamie.